Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's Finest Metal Podcast mam Gilles a mam Piz. An de Gilles an de Piz sinn haut net eleng, mir hunn och méi bei eis, an zwar de Luc vu Fusion Bomb. Gudde Moie Luc. Salut.
Gudde Moien. Äh gudde Moie Gilles och, ja. Ja, ja ech gi gär vergiess, mee. Well dat ass net fir, mee dat ass net schlëmm. Gehéiert dozou.
Jo, mir ginn, mir ginn an eng, an eng wichteg, an eng wichteg Zeen, an eng wichteg, an e wichteger Genre, wou Fusion Bomb definitiv seng Wuerzelen dran huet an och alles mécht, fir datt dat esou wahnsinneg op der Bühn, also richteg krachvoll an hire Lidder eriwwerkënnt. Dee gudden, dee gudden Eighties Thrash ass do. Ass rem schmackhaft gemeet gin an wollt mer e bëssen kucken ween ass Fusion Bomb, ween ass de Luc, wisou ass de Luc an an wat wat de Luc sou ze zielen huet iwwer Fusion Bomb. Wéi ähm, ass dat zustane komm? Wéi, zum Beispill. Wéi, wat fir Idee hat der?
An wat sinn är, är Dreem fir d'Zukunft och? Mhm.
Wou, wou kann een, jo, wat kann ee bei Fieschenbong ufänken? Also wann ech dat elo richteg gesinn hunn, an den Internet verzielt jo heiansdo ganz vill Brach, mee et gëtt gemunkelt, datt et Iech se plus minus säit 2010 gëtt, oder zumindest wat d'Idee do, si mer do schonn um richtege Wee? Genau, also d'Band gouf, esou wéi ech, esou wäit ech dat weess, vum Scott. An vun engem gudden ale Kolleg vum Scott eigentlech gegrënnt, wou se nach am Lycée waren. Si waren relativ jonk, ech war dann nach net dobäi, ne, also ech, Sinn e bësse méi spéit komm, jo, jo. Genau, ech sinn eréischt vill méi spéit komm. An dat war am Ufank war dat éischter esou eng, eng Highschool-Band, déi halt e bësse Songwriting matenee gemaach hunn a Béier gedronk hunn a Municipal Waste gelauschtert hunn an Overkill. Jo an äh, doraus ass dann halt einfach bësse méi entstan, dats de Scott an äh, den äh, Nippel soen ëmmer am Ufank hunn se méi matenee gesoff an äh, Blödsinn gemaach wéi lo geprouft an dat ganzt eescht geholl an äh, dunn wéi 2016 dann Pravda rauskommen ass, d'EP, do äh, ass dat ganzt dann An eng bësse méi seriö Richtung gaangen. Wann ech mech och richteg erënneren, hat ech gesinn, datt de Scott hat jo och um Ufank bei Mind Patrol war hien dobäi, wann ech mech do richteg entsënnen. Genau, jo. Dëst war elo och e totalen aneren Eck vu musikalescher Influenz, mee ech mengen, ech perséinlech hu lo alles vun iech gelauschtert an et ass erstaunlech, A mengen Aen, ech soen dat elo mol einfach esou, vu menger Erfahrung hier a vu mengem Gefill hier, fir mech war den Thrash Metal huet mat mat ähm, jo, mat dem Black Album opgehalen an ech hunn och do ganz ehrlech gesot net ganz vill gesicht, well et ech mengen ech sinn e Metallica-Kand, gell, ech hunn Megadeth gär gelauschtert an esou, mee ech sinn ni méi richteg siche gaangen.
An obwuel et obwuel et jo awer zu Lëtzebuerg och e puer Bands ginn, déi den den Thrash Metal sou bëssen awer erëm Definitiv. nei wëllen opliewe loossen an frësche Wand do rabréngen, wat och gutt ass. Dofir war et ëmsou méi e Pleséier fir éischt emol iech eng Kéier elo rezent live gesinn ze hunn an och sou, ah jo ok, d'Dudes kléngen effektiv wéi wéi elo zum Beispill e Mix aus Testament mat wahnsinnegem Kreator, mee just se si vun hei an dat ass dann ëmsou méi jo. Ech weess et, dat erfreet een dann ëmsou méi. An do hunn der wierklech gutt Aarbecht geleescht a mengen Aen. An Merci. Ja, absolut.
Ech fan, wann s de elo kucks, wéi s de mol grad gesot hues, wéi den Ufank war, natierlech, ech mengen déi éischt Bands, wou ee se huet, do gëtt net ganz vill gemeet, ausser gesoff.
Ech mengen dat ass allgemeng bei all Grënnung vun iergendenger Band esou.
Ja. Äh, dat ech scho gesot huet, also d'Thrash Metal Zeen, ech hunn e bëssen d'Gefill, d'Thrash Metal Zeen huet esou an den leschten Joren definitiv esou e Revival, zemools hei a Lëtzebuerg, erlieft. Ech mengen, do hat mir haten Skull Anger, Subblind, déi schonn e bësse méi laang dobäi sinn. Jo. Lo sidd Dir dobäi komm an Predator ass nach dobäi komm. Hutt Dir och oder hues du d'Gefill, wann do den Thrash esou en neien, en neien zweete Fréijoer erlieft grad? Dat ass, ech fannen dat ass schwéier ze soen, well. Wann du dat zum Beispiel mat aneren Länner vergläich, wéi zum Beispiel lo Däitschland, ass et hei Lëtzebuerg nach e bëssen aneschters, well Thrash Metal ass och, ah wéi soll ech soen, Lët, Lëtzebuerg huet scho vill Thrash Metal Bands elo, wéi der gesot hutt, Sublime oder Scarlet Anger an och natierlech elo déi bësse méi, bësse méi nei Bands wéi elo Kreator, déi och elo en Album geschwë erausbréngen. Yes. Am Fong schonn, jo, dach. Et, et, et, et, et gëtt definitiv, am Géigensaz zu deenen Jore virdrun, gëtt elo scho méi, méi, méi Thrash Metal gemaach, tatsächlech schonn, dach. Ähm, soss war Lëtzebuerg ëmmer e bësse méi sou Black Metal Land, hat ech d'Gefill, ne? Ass jo éischter Death ginn, esou gesinn. Jo, och, Death, och, och, Melodic och, Death, so, ja. och Death Metal, dat stëmmt. Ähm, ëmmer e bësse méi sou déi méi extrem, also, bon, Thrash Metal gehéiert och zum Extreme Metal, awer halt manner a manner deen deen early eighties oder oder mid eighties méi éischter sou deen ja wéi der sot halt death metal black metal an am fong jo dach an ech sinn och déck gespannt op den neien album vun ze blind déi brénge jo och en neien album raus Richteg, ja.
voilà dach am fong schonn jo. Ech also ech perséinlech hunn d'Gefill, An dat ass och, verbannen ech elo mat zum Beispill Ärem Optrëtt, wou Der an der Téitenger an der Schungfabrik hat, ech war geflasht vun de Faarwen. An dat gesäis de just an alen Eighties Thrash-Metal-Titanen, gell? Also, ok, d'Jonge maachen décke Gas, mee iergendwou huelen se sech dann awer och net ze eescht. An dat fannen ech, ech weess net, dat ass esou den Tëppelchen um i, wou dat Ganzt iergendwéi.
denke schon also mir schon extrem heescht an äh, mir probieren dat ganz zu authentisch wie méigich iwwer d'Bün ze bringen das einfach das op Witsch du hast gesot äh, viel Testament viel Creator mir als Testament Testament eng Band die immens gern awer Creator lachen zum Beispiel ein Spell guer net ähm, an noch viel Leute, viel Leute vergleichen als wat Slayer. Jo, Cool, ech Ja, fannen- ech fan dass Slayer dran, definitiv, ja. Et bestëmmt irgendswouch, awer ech, ech, dat ass keng Band, déi ech lauschteren, fir Songwriting ze maachen. Ech, ech, ech muss Okay. soen, meng absolut Lieblings-Thrash-Metal-Band ass Exodus. Dat ass déi Band, déi äh, och am Fong gemaach huet, dass ech iwwerhaapt Thrash-Metal wollt spillen. Okay. An dat ass am Fong so den Haapt Fusion Bomb, äh, déi Haapt Inspiratioun.
Inspiratioun fir Usaz. Fusion Bomb, genau.
Och wéi, jo witzeg, ech menge mir, dat ass wahrscheinlech och dann e perséinlechen Aspekt an wéi s de, wéi s de d'Musek ophëls. Ech mengen ech hunn, ok ech hunn Testament gesot, well ech iergendwéi, jo keng Ahnung, ech muss un Testament denken. Mee elo wou s de natierlech Exodus gesot hues, esou, ah jo, jo, jo dat, jo, dat ass awer richteg.
An dat ass awer genau dat. Dat ass e bësse méi deen, deen athleteschen Thrash, soen ech emol, e bësse méi deen, am Galopp.

Ja also mär sinn oder ech an de Pit schwenke bei dé as et fläit lo e bëssen anescht ass an äh, mär äh, sinn effektiv mat eng ganzer Melodic Death an dem mhm. Hardcore awer Metalcore 10 hei zu Lëtzebusch grouss ginn an ech hunn och perséinlech nie gesicht. Et gouf Abstract Rapture, wou ech so niewebäi äh, gesinn hunn, wou dat ganz nach bësse mat probéiert mat Thrash ze mëschen. Ja, die waren och behaart gewichtcht ja, ja, ja, ja, du waren nach aner Influenzen dran. Me ja ech ech hun och nie d'Gefill gehat no no dem spezifische Genre zu Lëtzebusch ze siche, well ech einfach der Meinung war et gëtt keen. An, an dat ass, ich mein dat dann irgendwo och schuet fir dann wie Bands lo wie zum Beispiel Fusion Bomb so wéi kann ech den Thrash Metal und Leiit brengen, wo am Fong Souwisou scho well mir wëssen alleguer, dass Metal einfach eng, nach ëmmer eng Niche ass zu Lëtzebuerg, obwuel mer all eng grouss Famill sinn an iergendwéi tight zesummenhalen. Mee esou, wéi, wéi kanns de dat un d'Leit bréngen, déi, déi déi Zeen einfach guer net kënne lauschteren, well et vum Gehéier einfach guer net geet? An wéi, wéi méchs de do deng Approche fir. Net fir onbedéngt Succès, mee wéi, wéi bréngs de de Message gär eriwwer? Pff, sou authentech wéi méiglech giff ech soen. Ja, dat gesäit een.
dass, äh, ja, dass es am Fong och, ech fannen, Thrash Metal kann een och e bëssen ënnerscheeden tëschent däitschen oder europäeschen Thrash an amerikaneschen Thrash. Dat mécht wierklech vill Ënnerscheed. An ech, Definitiv, ja.
ech denken, dass Fusion Bomb einfach eng, eng extrem amerikanesch Also eng, eng wat de Stil ugeet, si mir immens amerikanesch a mir wëllen dat och sinn, mhm. well dat einfach deen Stil ass, den ech gern hunn an ech fannen, dats a Lëtzebuerg wann Thrash Metal dann ass et halt eischter europäesch, wat jo och Sënn ergëtt ne mir si jo Lëtzebuerg. Awer zwësche se blind, déi sinn eischter so Richtung déi sinn zwësche Richtung fannen ech Slayer oder Tankard och ne? Ja Tankard, ja, ja. Äh, Definitiv. Wéinst dem Béier an esou weider. Dat ass jo Ja. eigentlich och eng ne. Ja, oder richtig Pretor se Richtung Creator fan ech Metallica natierlech ja, äh, och zusammen ganz gut raus ge Genau an, an mir man halt mir hun halt wie mir jong waren Agents gemacht wie wie Video geguckt vun vun Exodus live oder vun anderen Fresh Bands min ass ganz viel mat beschäftigt mir waren do enorm Dave dran a mir sinn immer nach im Dave dran also mir nach guten nach Trasheren a mir äh,
Ja genau mir liewen de Stil an mir man dat zu 100 Prozent an dat ass sou wéi een dat och un d'Leit ka erubréngen. An ob engem dat gefält oder net, dat ass jiddwerengem selwer iwwerlooss, mä
jo. Ja an dann ass natierlech déi grouss Fro elo fir eis, wat dat dëst Joer och ënnert anerem dobäi war, dëst Joer war d'Metal Battle zu Lëtzebuerg an do sidd Där jo och, Mat mat dobäi gewiescht an hunn et och gewonn an si mat dunn op Wacken gaangen. Wat wat war dann do d'Experienz? Esouwäit ech a verschiddenen Artikel gelies hu si däi jo elo oder du och Luc sou ass kee frieme Begrëff elo fir dech Metal ass an do de Metal Battle ass jo e Begrëff wou zu Lëtzebuerg definitiv do ass mee jo wéi wéi kann een dat als dat ass jo den den Tempel dat ass jo den Méi héich kann ech net goen als Band oder gëtt et do nach ëmmer Sputt no uewen? Ähm, boah, wat, wat Gréisst ugeet an Kapazitéit natierlech net. Also Wacken ass, ass e gigantesche Festival an mhm. ech war enker 2016 enker als, äh, ja, als Zuschauer do an do war et schon äh, impressionant. Ja an dunn Natierlech elo dëst Joer zu Wacken spillen ass schonn eng ganz aner eng ganz aner Experienz, wann een dat Ganzt och hannert de Kulisse e bësse matkritt. Réischt dann mierkt een am Fong wéi gigantesch grouss dat ass an wéi vill do dra stécht an och einfach déi Bands déi do spillen einfach. Du spillen déi Gréisst vun de Gréissten. An mir hunn och e relativ gutt Joer erwëscht mat Judas Priest a Mercyful Fate, wat. Jo, gutt besat alt, ne? Jo, jo, jo, dat sinn och eng vu mengen absolute Lieblings-Heavy-Metal-Bands op alle Fall. An jo, et ass schonn den Nonplusultra, wann een esou wëllt soen, als Band natierlech. Wéi, wéi bereets de dech dann do vir? Wann ech elo kucken, ok, där, där sidd scho mat ënnert anerem Bands wéi Tankard an esou wader e schonn deelweils de Stage geshared an esou. Mee ass, ass dat einfach, ass dat einfach en, en anere Gig oder ass dann do awer d'Häerz, wou der ee Moment an d'Box rutscht an esou, ah jo, ech gi lo effektiv op déi gréisste Bün, wou et am Fong an der Metal-Story gëtt? Vläit gëtt et nach den Ozzfest, wou änlech ass, mee ech menge Wacken ass e weltwäite Begrëff an. Wéi gees de domat ëm? Nervös virun allem? Jo, natierlech Nervositéit op alle Fall. Ech mengen, dat wat am ellendste war, war am Fong esou dat moies wëssen, okay, haut de Mëtte spille mer. Déi gréisst Bühn war et jo nach net, déi ganz grouss Bühn. Et war jo déi, jo, ech mengen, et ass déi zweetgréisst, oder? Oder net grad, ech weess et éierlech gesot mol net, do ginn esou vill Bühnen. Ass d'Bühn an der Zalz wéi fréier oder huet dat geännert? Fréier äh, nee, war das...
Battle immer am Zelt.
Genau, äh, dëst Joer wat keen Zelt. Dat war, war Open Air tatsächlich. Ja, cool, war schon besser cool. Ja war, war, war schon cool, dat stimmt. Ähm, da kon de méi leider reche so moment so. Mhm. Ähm, ja Ja dat, dat, dat, dat schwierigst war halt einfach moes moes opstoen bisssen wëssen okay an dann ofgeholl ginn net der gëtt den dann mat engem mat engem Bus. quasi ofgeholl mat engem klengen, na kee Bus, mee sou klenge Van an dann dohinner gefouert ginn. An dat ass eng ganz aner, dat ass eng ganz professionell Bühn. Jo, do gëtt et dann e Stage-Regisseur an een, a jiddwereen huet dann en Tag, en Drum-Tag an e Gittar-Tag an, a sou weider. Dat, dat ass alles, am Fong ass et ganz geloossen, dat ass, dat ass ganz entspannt sou, awer trotzdeem, natierlech ass een, ass een immens, Also overwhelmed e bësse vun Saachen, déi s de hei net gesäis, prinzipiell.
Absolut.
Absolut. An dann wahrscheinlich auch warden wann du moes wees es spielen de Mëtten die ja, Zeit, ja, ja. die geht net ëm wahrscheinlich nee, nee, nee. ja, wie, Aber, wie ja. Reaktionen vom, vom Publikum gewir ich mein, du hatte ja dem wirklich ein praktisch international Publikum führen nicht gehabt europäisch überall kommen hier wie ja. waren dann Reaktionen gewircht äh Boah, de Pit war grouss, ne? Ja, ich, ich, hatte, ich hatte nice. ein Video gesehen, ich war so, okay, nice. Ja, den, den, den Pit war grouss und wir hatten noch viele Leute aus Lützeburg, die, die da waren, als Support tun und das war schön. Ähm, ja, das war, das war cool, das hat wirklich Spaß gemacht. Und darum okay. geht es im Endeffekt. Absolut voilà.
stimmt. Ja do, do, do was jo och dem, zum gréessten Deel ass äh, den 2019 Release den Concrete Jungle, wou jo kann ech op all soen awer eng gewëssen international Unerkennung krut zumindest ass gesi ginn aha aus Lëtzebuerg kënnt net nëmmen eben die aner Genre wo dofir du gesot méi mhm. do sinn noch do sinn noch äh, Dudes, die dann äh, eben 80er machen an ähm, dat, dat kann ich awer definitiv soen, dass dat Deen Album huet eech definitiv gepusht an och vläit verschidden Boundaries iwwerwonn fir ze soen sou ok mär kënnen eis elo Saachen erlaben oder mär kënnen Saachen probéieren oder Concerten organiséieren wou mer vläit virdrun definitiv net konnte maachen.
Also Concrete Jungle. Wéi der gesot hutt, war schonn en Album, deen allgemeng ganz gutt ugeholl gouf an eis och eng gewësse Reach ginn huet. Awer ech denken, datt trotzdeem ëmmer nach vill, datt mer ëmmer nach vill, vill schaffe mussen, fir datt mer wierklech dat kënne maachen, wat mer wierklech wëlle maachen.
An och, ech soe mol esou, natierlech, mir kënnen schéi Concerten organiséieren an ëmmer nach mat eise ganze Kolleegen, och anere Bands aus Lëtzebuerg a virun allem wat den Album eis bruecht huet ass, datt mer international mat aneren Thrash Metal Bands, zum Beispill aus Amerika oder aus Däitschland, aus der Belsch a sou weider Saache konnte maachen an voilà, jo. Ma da mécht Dir dann och e ganz Koup Dieren awer op. Ech mengen, do, jo. do, du hues et gesot, ech mengen, wa, wann, wann fir Iech, an ech mengen, dat ass bei all Band warscheinlech d'selwecht, dass zwar den, de leschte releaseden Album, an dee Moment gëtt et kee besseren, mee iergendwann eng Kéier sees du, okay, ech, ech wëll mech musikalesch weiderentwéckelen, ech wëll weider kommen, an da pusht de dech, da gees de natierlech op deng Erfarungen an op deng, ja, däi Succès dann zeréck an du probéiers dorausser d'Zukunft nei ze ze definéieren. Wat, wat, wat, wat, wat gesäit Der elo zum Beispill, ech mengen et si jo elo schonn dräi Joer hier, ech wëll elo net soen, gitt Gas, mee esou et si bestëmmt Leit dobausse wou sech denken esou, hm, ech hu scho laang näischt méi vu Fieschenbomb héieren. Där spillt zwar natierlech ganz vill live an Dir hutt jo och nach elo e Concert deemnächst äh, mhm. zu, zu, zu Nidderkuer. Ja. Also wahrscheinlech de leschte fir dëst Joer mengen ech. Ja, ja.
An ähm, Wat, wat, wat bréngt dann 2023? Ma mir hunn elo eng, eng EP. Mhm. Na? Okay.
An äh, voilà. Méi, méi wëll ech dazu net Secrecy, soen. fand ech gutt. Genau.
Déi wäerte Heescht, mer. Social Media oppassen, do wäert dann iergendwann, mir wëssen et net, mee iergendwann wäert dann do e bëssen äh, eng Iwwerraschung falen. Bin ech Genau, also gespaant. Mir hu scho mol, mir hu scho mol eng, eng, mir hu schon Release geplangt an mir hunn och schon u sech en Album op, op Lager. Okay.
An genau, dee muss dann nach opgeholl ginn, awer déi aner Saach, déi ass, déi ass am Fong schon fäerdeg, gemëscht, gemastert an déi ass am Fong schon bal, bal ready to go. Okay, krass.
Jo, dann verstinn ech och, dass de sou geloossen, sou, ah jo, relax, jo, mir hunn einfach nach sou. Alles am Schaf leien dofir chill Wann ech gutt wann ech gutt ich mein, das, dat mecht dann och äh, dat dat beweist engem als net nëmmen lo als mir wo, wo, wo eben mat mat dee iwwer d'Band schwätze méi och wann nobausen et schenkt wie wann net fleisch scho lang neicht mi gouf dann ass awer hannert de Kulissen ëmmer ganz vill lass an och gëtt fläisseg weider gemeen hunn ich mein dat mecht dann och Dorëms geet et jo ne als Musiker mhm. an fir dat fir déi ganz Zeen weider ze bréngen a fir d'Band jo nach méi wäit ze brénge wéi se eigenlech schon ass. Mhm. Et kann en awer definitiv zuen, dass dass das Fusion Bomb ähm, zumindest am Lëtzebuergschen oder an der Lëtzebuerger Zeen uewe steet denken ech an ähm, an do och nëmi lo wäch ze denken ass. Kann ech dat esou? Ech soen dat einfach elo mol esou. Ech mengen, dat ass einfach esou. Ja. Du muss Merci. Ja. Dat kann ech net beurdeelen.
Dach, dach, et mu- et muss een och heiansdo e bësse Selbstlob. Ech weess, Selbstlob stinkt, mee et muss een awer trotzdem zouginn, dass. Du kannst kann einfach man soen, einfach ja, soen. ja, mir sinn net schlecht. Dat ass scho Mir, mal. mir, sinn, mir sinn definitiv net schlecht. Gutt, gutt.
Mir kënnen dach bal soen, als Zuschauer, déi och heiansdo op Concerte ginn, sou kënne mer bal behaapten, also datt bei engem Concert vun Iech ass definitiv Action lass, de Sound stëmmt, alles stëmmt an jo. Mee dem Nippel seng Hotpants, gell, dat ass am Fong alles, wat ech gesinn, wann ech e Film dran denken. An dat ass. Iergendwéi schonn weird an awer passt et. Jo, dat ass alles wat ech gesi wëll. Jo, ech verstinn. Ech mengen, et si vill Reaktioune zemools an der Schongfabrik. Ech mengen, ech war mat menger Fra do, de Pit war jo och do an meng Fra sot just, ech weess net méi wéi déi Band heescht, se maachen déck gutt Musek, mee ech gesi just nach Hotpants. Um, wat, wat, wat, wat willst du méi? Wo, wo, wo gehst du vun wat, wat dees du do no un? Wat kënnt no Hot Pants? méchens méchens ass en da awer plakeg. Dat ja, ma, ich mengen gëtt nach lo Konzer des Joer, dann kucke mer wat du passéiert. ja.
Mir werden definitiv so also ech sinn definitiv do fir ze lussen, wat dann ja, geschitt. An dann ähm, ging ech soen, hat mer doch schon so bal gepackt. Ech ging ähm, just un dëser Stelle eng Keer un déi Leit vu eis nolauschteren, och wann der net ganz vill sinn, méi dat sinn der vill dobäi, déi definitiv nach net all lëtzebuergesch Bands äh, duerchgeknat hunn. Lauschtert Fusion Bomb, wann der wëllt eng explosiv Energie op der Bühn gesinn, da gitt se live kucken. Wie gesot Hotpants, do kann en net nee soen. An ähm, op, op 80 Stil an a knall haben Trash steet, dann da gitt der se eng Chance definitiv. Absolut, absolut. Geile Gesang, mega lang Hoer, woch och fast sinn ëmmer so kleng Aspekter wo rausstiechen. Lang Hoer ass ëmmer gut. Ba, ich muss hun de Lü ass dozer méi dezent. De Lü hun ech net ganz vill beobacht, méi wie gesot, do war och Hotpants dru schold. An ähm, ich menge wann de Lü der Hotpants kucken, dann deef mir dat och man.
Den Nippel huet seng Strategien. Ja ech gesinn.
E weess wéi ze gefalen. Ja genau.
Ja ja kloer. An ech schumme sech net, dat ass dat Wichtegst. Dat ass dat Allerwichtegst.
Mat Selbstbewosstsinn kanns du vill erreechen. Ma jo, dat stëmmt.
Nee gutt, da géing ech soen, ech soe Merci fir d'Dobäisinn un de Luc an dann och am Spirit vu Fusion Bomb an mir gesinn eis deemnächst hei erëm. Dat gëtt zwar warscheinlech. Gëtt et nächst Joer jo héchstwahrscheinlech schonn. Jo, Merci Luc an hoffentlech bis um Concert an dann bis deemnächst hei bei Kaméidi ginn ech soen. Genau.
Awuer, Messier Dames. Ciao.